Fone yake yakuto ya moto. Oh, nhasi here. Ya kuzasi ndabuda kare. Usaoneke kudarika sha. Hai. Ichokwadi here ichi? Ita uye kurhodhi nenda amai maraini dzasi kwefenzi okuibho kana okuibho saka undiigire kana napiri zvandunge tosangana Okay, thank you very much. Ndine kapepa kari pano. Ni- Pane kumwe kudanira makambogara muchida kuwirirana mabhadhariro ema yenhau yakonoso yakapara.
yatakangogara kumba kwauya

Tsanangure zvauri kuziva panhau iyi. Chandikuziva panhau iyi ndeyekuti ndabatwa ndarohwa takazoenda kumba vandakubva vabvunza kuti chii vanzi a ndabata chii pabote vachikupfimba nemameseji ndovanibvunza nayaboti chii changa chakupinda makazvitanga rini inguva tinongoita madhiri ehuku tichitengesana huku ndichitsvagira makastoma mweya rudzengwa ungakugarai

Wapedza here kupa umboo hwako wese? Ya, ndapedza kupa umboo wangu kupa message yandeye mukuzuva rimwe chete ndakabata unhu andakabata. Alright, chinditaurira kuti pama messages aya chinonzi message chinenge chibva kuna A chichienda kuna B. Ndizvo angari pa A ndiani?

Number dzake nditibete ndipe. Ndizo phone dzenyu. Right. Idzi number idzi. Iyi yepakutanga yakamirira muridzi ano akamirira number idzi ndiyani phone iyi. Bote. Iyi muridzi wenumber iyi ana- zita rake chaiva anondani. Margaret. Margaret. Margaret. Ndizvo. Eh, iwewe wati uyu ndiye akaintercepta uchifungidzira kuti uri kutaura neumagireti ndizvo saka

dzasvika pamunhu anditi anove uyu murume wamagre ndizvo chinove chinhu chimwe chete anditi asi iwe pawakafona mazwi yerudo yawaitaura waiyataura

Dai kuti wakataura neuyu zvange zvakangonyura zvakadaro. Andizvo? Zvange zvakanaka zvakadaro andizvo? Zvino manje munyama waukaita foni yakanga ine uyu. Wapamwe? ipapo ndopawawawano mhosva yako
saka iwewe manje tinozviziva here kuti mumajeri vanhu varimo havasi vese vane mhosva vamwe vana mhosva zvino iwewo vanhu vakaita sewe Iwewe pauri uri munhu ari kuramba mhosva yake asi mhosva yako wakaibhara zvino tiri kusheedza mukadzi wako auye kuno uyo yanga achitaura ko ndiani ngavauye vapinda
avo vachiuya ndine bvunzo vanga kuvhunza pavaisenda mameseji kune mukadzi

saka zvino pane nhambo iri panapa yavaisa tagona mamune hasha dzoda kutaura stere aa saka tine shoko rimwe chete rava kuti imi mukuudziwo zvamunoziva pamusoro penhau iyi akagarirwa vanai nhau yamunoziva taurai nhau yamunoziva imimi

wenyu maziviro yamuri kuita pamurume wenyu nemuyu muri kuti murume wenyu kugara kwaakaitwa apo anyeperwa here aiwa inini pandiri kupikisa pandabama vandichiuzaupikisa oh, kuramba nditi mira kamwanangu ah, awo oh, mira kupikisa kuramba nyaya Jesu. Pane padai wemukadzi wacho pani baba. Ah, apa apa apa apa padai apa ndiri kufiwa mi wana. Ndiri kupa mukana kuti imimi semukadzi weuyu. Ndizvo ba? Ndiri muboni ba. Ndiri kukubvunza kuti murume wenyu mukadzi wako akugara paapaita pacheya apo. Ari kupomerwa mhosva here kana kuti mhosva

waunofonera nguva yaunoda ukaoneka wauri kutaura nezvemudo nemukadzi wemumwe pane nyaya then mukadzi uyeye wacho achibva asvikoka kuti udzochokwadi chomufambiro wakaita zvi Eh, pane practical sex neoral sex ndizvo saka imimi pavanotanga muri kutaura pamafoni avo yanga itooro kuzvimara munguva dzamakava muri kuvimbisana kuti dzakazvizadzikisa kuti chokwadi zviitiko zvakaitika saka apa kuti zvakaitika hazvina kuitika humbowo huripo imeseji yamabvuma mega kuti zvechokwadi manga makuri kutaura nezvedu nezvedu then imimi mairaisi

zvinenge zvichimboda kuti isusu vanhu tizvitambire zvinowanika

Unoziva kuti uchadi mene kutya kuti mai venyu handizira. Ndabozi waona murume wese paanopusa akaiswa mukadzi apa. Mukadzi akagara apa. Unobva wapusa. Nyangwe mimi kufamba nemukadzi, nyangwe kufamba nemukadzi wenyu nokwana girlfriend yenyu. ichifamba nemwe girlfriend ichifamba nemwe boyfriend hamukwanise kuzviexpressa kuti but ndini kukuchengeta wani yekuti kunenge mune shumba che pasaidi saka tikuti shumba iyi pala panhasi mukadzi wenyu saka tikuti idzi hama dzenyu muchagarisana zvapano pandakaroa vanhu mukoma wangu ndakasvika kokupesana navo vakandienda kumapurisa

mugomo regato munoriziva andiwa kune mabhusti ukati
mameseji iwaya eafonera mukadzi wemunhu kutaura zverudo ateera unzi kufonera mukadzi wemunhu kutaura nezverudo nemukadzi wemunhu amazvinzi kuparadza imba yemunhu Imi muri vese rinogara vese nemukadzi make eh? iwewe uchitaura uri wati iwewe mari haisi kukukwanira uri murombo saka paurombo pacho Kuenda ushanda masikati neusiku ko nguva yokurara neuyu inowanikwa. Ah, mira ndikafamba newe nokuti hauzoenda hava vanhu ka vanenge vachidawo vanhu chikafu chamunongodyawo handiti handiri kupanzirisa madyaira chikafu ichocho chamuropa renyu handiti Saka kana waenda kunotorawo otoshinga kuti uzadzikise kutsvaira marara pamba pako. Ukatadza kuyatsvaira mumwe anotsvaira. Unonzwisisa? Mombe dziriko. Uyu mukadzi wako iwowo uchitaura kuti hauna zvikwanisiro saka kuti utsvagawo mari pamwe akaendawo mageredi kunokumbira mari uyo ataura kuti ndi business many anotsvaga macustomers anotengesa zvaanotengesa uyu anombadzurisa uyu eh, anotengesa iwe unoita seindopati bandikutaura kuti ndiwe ndiwe mbozha yacho inoenda kuchitenga Huku dzacho ndiwo murungu wakwandiri unonotenga huku dzakwandiri vanotipa tisina mari ukapatiwana mari ndikatoziwakao ehe ndopano urungu wako iwe ndokutomeka profit Eh, iwe ndopanotomeka profit asi manje chirega kumeka nokuzotora mukadzi wemunhu kwazvinhu chirega kuzomeka profit nokuzotora mukadzi wemunhu imimi amai mune vana vangani imuchitsiga dzivai yadhi yenyu musazoyambukira munoshungurudza vanhu musazoita usawira wekutorerana vakadzi itai usawira une rudo rwechokwadi anditi muri kudanana hapana kurambana Muri mukurirana ndizvo? Saka imba ino ngaiende mberi. Saka panoningirika panoripwa mombe kudzivirira vanhu kutorerana vakadzi penalty yacho inobva mudii kureva Mombe 4 mombe 4 kuti mukadzi wemumwe wachi iwewo
to the plaintiff
to the plaintiff then mombe imwe chete mugomo rinoyera regato rakamfungwa rasvipiswa nokuti havasivo vaenda kunotanga kurarirapo Vakawanda vari kurarira kwa vamwe dzisiri kubata. Iye zvino pari kudiwa vanobvako mundo renyamunetsi nakamfungo pari kudiwa mombe dzinoenda kunourayiwa ikoko dzochenurwa kugezesa gomo iroro. Yensai. Imombe. Then inini wacho kugara kwangu pano padare. Muchindiitira ndichiteerera nhau dzamuri kumbotanga maramba muri kutamba nenguva yangu ko ndafana kunge ndiri kumba kwangu ndichizororawo mombe kugara kwangu pana especially kana muchitanga muchiramba muchida kunzvenga kuseri kwekuda kuona kuti munoziva zvingani eh, goticost dzakabhadhara nemumamwari dzinodzorerwa nadefendant atanga nekuramba mhosva asi mafacts beyond reasonable doubt tangible evidence iripo nemunhu wacho akararwa ari kupupura saka 21 days to pay